Bħala parti mill-proġett Il-Kelma fil-Komunità tad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-Ġimgħa 13 ta' Settembru 2019 ninsabu ġewwa Żurieq sabiex nintervista lil Mary Gauci, magħrufa bħala Mimì tal-Badok sabiex turina x-xogħlijiet tagħha tal-bizzilla. Mary, kif ġietek il-ħajra li titgħallem tagħmel il-bizzilla?
Jiena minn dejjem inħobb ix-xogħol tal-idej. Fil-fatt kont inħid kollox kont nagħmel u kont nagħmel il-ganċ ukoll u knitting U dejjem kelli x-xewqa tal-bizzilla, li nibda naħdem il-bizzilla. Qabel kont naħdem u kelli t-tfal u mbagħad meta kibru. Meta spiċċajt mix-xogħol, iddeċidejt qed issa rrid naqbad xi hobby ieħor. Ħa ngħaddi ż-żmien u, għax tkun dry tmur ix-xogħol dejjem tħaffef ix-xogħol u hekk. U ddeċidejt li naqbad il-bizzilla.
U bdejt kif bdejt tgħidli kont tmur f'xi f'xi skola jew f'xi Eħe, l-ewwel ma bdejt il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq kienu organizzaw, imma għamlu sena biss, kont ġa bdejt, jiġifieri tgħallimt xi ħaġa dik is-sena u xtaqt inkompli u mbagħad issuġġerewli li mmur l-iskola De La Salle u komplejt hemmhekk, jiġifieri. Tgħidli ftit pass pass kif, x'jirrikjedi x-xogħol ta' bizzilla, ġifieri minn fejn tibda? Per eżempju jekk nibdew mit-trajbu. Eħe, l-ewwel sewwa inti trid it-trajbu. Tista' tixtri ħles, xi, l-iskola stess hemm hekk jkollhom għall-bejgħ jiġifieri. Però jiena kelli oħti dejjem kienet taf taħdem il-bizzilla u kienet uritni kif nagħmel It-trajbu, fl-antik kienu jagħmluh ta' xkora, imma llum il-ġurnata jew xi għalza ta' ġins u hekk, u tara kemm tkun tridu kbir inti. Tagħmel forma ta' ċilindru, tħitu, mbagħad timlih bit-tiben, u mbagħad tagħmillu speċi hawnhekk għandi wieħed, tagħmillu ħafna saffi ta' karti u fl-aħħar bil-brown paper. Tgħidli għaliex? Għax inti mbagħad biex dejjem ikollok naqra lix, għax it-tiben inkella tħossu raf. Imħaqqaq dan hawn. Allura biex jiġi dejjem lix. U mbagħad ma twaħħalhom bil-kolla ta' dqiq, il-karti, u dejjem tnixxef u tagħmel saff ieħor u saff ieħor. U mbagħad meta dan tiksih bil-brown paper fl-aħħar. U għandek eżempju ta' trajbu li ksejtu bid-drapp? Eħ eħ, jiena mbagħad niksihom bid-drapp, imma mhux kulħadd. Imma jiena hekk xtaqt, tħanna niksih bid-drapp. U mbagħad kif ikollok it-tribuless, x'inhu l-pass li jmiss? U mbagħad inti tista'. Tagħmel il-pjan? Imbagħad ikollok il-pattern u tibda tibda taħdem fuq il-pattern. Issa pereżempju inti hawn għandi dat-tribal. Għandi l-pattern, tpoġġi l-pattern U nagħmlu l-plastik, tgħidli għalfejn plastik? Għax inkella l-karta titqatta' bil-labar dan hawn. Biex tipproteġiha. Eħe, biex tipproteġiha. U mbagħad inti għandek il. Tagħtix pari.
Kollha għax hekk jinħadem dan, pari pari, kollha dejjem pari, sewwa? Ikollok il-pattern, twaħħlu hawn. U mbagħad tagħmel il-labar hekk, tpoġġihom.
U l-labar għal xiex tużhom? Għax dak inti, inti tgħaqqad ix-xogħol ukoll meta jkollok il-labar. Pereżempju issa għamilt il-labar jiena hekk, fejn ħa npoġġi ċ-ċombin, iddendel iċ-ċombini magħhom hekk. Għandek wieħed hawn. Mhux dik għadha fil-bidu nett? Eħe, di għadha fil-bidu. Sewwa, għamilt mela il-labar, anki l-labar l-aħjar tużhom minn dawn, mhux mit-tipi l-oħrajn. U mbagħad tibda ddendel iċ-ċombini. Inti meta taħdem trid isserħu dan, dejjem poġġi hekk sawwar ma' xi ħaġa. U mbagħad tibda ddendel. Dendel hawn.
Ġieli jħadden del-par ma' kull labra. Mhux par biss, ara hawnhekk għandek nieżel, mela dak għandu par biżżejjed. Għandek ieħor irid imur 'l hawn, mela tagħmillu par ieħor. Hawn hekk. Imbagħad meta taħdem inti. Għatu ma nġibux naħseb. Meta taħdem, għax inti titisserraħ sawwa, tobrom u bat wieħed jiġilaw u wieħed niżel l-isfel. Għandek ara punt ieħor irid jinżellaw dan jibqa' sejjerek. Mela d-dendel ieħor hawn. Għandek ieħor li nieżel l-isfel. Jiġifieri jekk qed nifhem sew skont il-pattern ħaddendel. Skont il-pattern ħaddendel. Mela għal din irrid żewġ pari u għal din irrid żewġ pari. Mela fuq din tagħmel erba' pari. Fhimt? U mbagħad tibda taħdem inti. Issa. Mbagħad kif ikunu mdendlin iċ-ċambini kollha terġa' taqgħadhom gruppi?
Le, issa mbagħad inti tibda taħdem sewwa dejjem jgħaqqdu hawn. Inti mela ħdimt din, hawn, dan ħa jgħaqqad ma' din, għandek il-pattern, mela ħdimt dawn, inżilt hawn isfel, poġġejt il-labra u mbagħad dan jaqbad ma' dawn. U dejjem tibqa' taħdem hekk. Issa meta tgħid l-estate saw, pereżempju rrid intella' x-xogħol, ikollok torbotu, ngħidulha t-tfisqihom, torbot iċ-ċombini bil-lastiku, u mbagħad din tkebbibhom hekk, tneħħi kollox, il-labar, ittella' l-pattern 'il fuq u terġa' Minn fejn ħallejt terġa' tkompli. Għax ovvja meta jkollok xogħol twil fit-tul bħalma għandi hemmhekk issa nurihulkom, trid ovvja trid ittella' 'l fuq.
U bħalma bdejt turini hemm stitches differenti u xejn. Eħe. U mbagħad għandek ħafna il-punti differenti skont il-pattern li trid tuża. Inti mbagħad Bil-mod tibda titgħallem, dan l-ewwel wieħed, pereżempju. Dak xi jsejjaħ pereżempju? Dan jgħidulu l-punt jew il-linen stitch u bil-Malti punt ta' xkora. Punt ta' xkora. Għax qisu ta' xkora rah jiġi mtaqqab hekk. Mbagħad hawnhekk għandha l-ghost stitch jew tal-gallinari, insomma. Dejjem jurq għandek inti l-instructions kif taħdimhom u toqgħod tagħmel is-sample biex inti tidra taħdmu dak il-punt dejjem tidra. Għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tagħmel biċċa xogħol mhux ħa jkollok pattern wieħed. Le, le, dak hemm inti imbagħad taqbad tgħid ħa nagħmel doiler u fid-doiler ħa ssib dawn il-punti differenti u imma tkun titgħallimthom kif tagħmilhom. Għandna ħafna punti ara. Dak per eżempju x'ngħidulu? Dak half stitch ngħidulu. Letty stitch, imma half stitch bl-Ingliż qisu bil-Malti m'hemmx. Tużah ukoll għax tiġi, per eżempju ara, tara hawn? Da, da d-disinn. Tarah? Da, da d-disinn. Daw, moski. Il-moski ta' ħdimhom u tista' tagħmel fjura bihom. Per eżempju għandi hemm ara, ħa nurihielek. Din per eżempju ara għandek dak li urejtek. U l-moski dawn ishom weraq u tifforma fjura. Dejjem inti tieqaf hawn minn hawn ta' ħdima di isha werqa u mbagħad tikkrossja. Per eżempju dawn l-erbgħa, ħamsa Erba', għandek erba' taħdem dawn l-erba' u l-istess ċombini tikkrossjhom u taħdem l-erba' t'isfel bl-istess. Aha, għandek ħafna punti. Mbagħad pereżempju tan-nofs x'jgħidulu?
Tan-nofs dak jgħidulu ħa nsibu għax insejtu bħalissa. Dak qiegħed. Dieppe minn għalija dieppe stiċ jgħidulu. Hemm ħafna differenti. Ara anki din. Li rajna bħalu. Eħe, dawk eħe.
Għax dak li jetlek il-gostiċ u dan jgħidulu l-punt tal-balla. U dak l-iktar li tużah għan-nofs, għas-center, għax inti di ħa taħdimha tonda. Tibda per eżempju minn hawn, dejjem iddawwar, iddawwar, u hawn ikun vojt. Di taħdimha b'parti, u mbagħad tgħaqqadha tħita bil-labra. Ġifieri inti dejjem tagħmel tat-tarf u mbagħad tan-nofs? Eħ, mbagħad tan-nofs agħmilha wara. Ġifieri ara, da d-disinn reġa' daħal hawn, tarah? U dan ta' xkora daħal hawn. Inti mbagħad iddisinnhi dejjem Ħa tużhom fej Però dejjem tibda titgħallem id-disinni. U mbagħad qisu wara li tkun tgħallimt erba' disinni mhux ħażin, tgħid ħa nibda doiler. U terġa' tipprattika dawk l-istess disinni, fhimt? Din Jgħidulha l-brimba. Tara forma ta' brimba? Isha bl-idejn. Eh, dik dejjem tobrom. Ikollok iċ-ċombini u mbagħad l-istess hawnhekk tikkrossja. Per eżempju hekk għandek sitta hawn, sitt pari, l-istess sitt pari dawk ħa jinżlu u taħdem bihom dik il-parti. Jidħlu d-disinni, ara, linen stitch dan, Tarah ħaf ftit jerġa' jidħol. Ġifieri dik l-istess, dejjem. U di tan-nofs saret tara l-punt tal-balla terġa' użajtu fin-nofs. Di l-istess. Ġieli li jinħadm, per eżempju di maħduma fi tliet biċċiet. Minn hawn s'hawn, dawra mejt. Minn hawn s'hawn, dawra mejt u tan-nofs. Fhimt? U mbagħad dejjem taqgħad inti bil-labar u tkejjel biex jiġuk eżatt, eżatt. U mbagħad għandi, għandi dawn. Dik bid-drapp fin-nofs, pereżempju. Di bid-drapp fin-nofs, iddeċidejt li nagħmel waħda bid-drapp fin-nofs. Din qiegħda fuq Fuq sideboard. Rane. Eħe, issa dik jgħidulhom di qed tara il-moska dik. Imma tiġi raised pitch jgħidulu għax imqabbes. Ara, tuża dak id-disinn li għedtlek l-ewwel. Dejjem imbagħad tifforma, fhimt ara kemm fiha di. Fiha l-half stitch, fiha l-linen stitch, fiha il-moska, fhimt? U dejjem tifforma Mbagħad aqatta' mad-drapp. U mbagħad aqatta' mad-drapp jiena għax ġieli jagħmlu hekk. X'għandi oħra pariġġa di tal-mejda mbagħad. Twila ħafna din. Tal-mejda. Domt eh biex se. Hekk kont se ngħidlek, kont se ngħidlek kemm ejja tieħu l-iddum. Għax jitla' bil-mod ix-xogħol eh. Jitla' ħafna bil-mod. Imma insomma fix-xitwa jien l-iktar hobby għalija tkun hawn se noqgħod nagħmel u hekk. Imbagħad pereżempju għandi din qed tara ara daħlet il-moska rqiqa. Dan il-gostiċ qisu li ninstiċ hawn. Pereżempju din tibda tinħadem minn hawn. Rasha 'l isfel. Tara? U mbagħad jien għamiltha hekk. Din ħadt il-petern jien. Din ħadmuha l-Għawdxin tawha rigal ir-Reġina. Fin-nofs hawn minn fuq dan fil-fatt qed ħadtha. Minn fuq dan. Qed tara di ta' Għawdex di, ta' tliet għoljiet. Imbagħad jien adattajt l-arma ta' Gawċi minflokha. Għax peress li Gawċi U addattajtha jiena mbagħad. Vera passatemp nieħu pjaċir nagħmlu u x-xogħol u hekk. Issa għandi biċċa xogħol oħra kbira hemmhekk. Anurijieli. Inti tgħidilna wkoll, il-bizzilla Maltija hija differenti minn ta' kulturi oħra.
Ifhimni, hemm naqra differenza anke kif jaħdmuha, però biċ-ċombini kont qed nara fil-fatt fuq it-television jaħdmu anki ħafna fuq iċ-ċatt. Mhux trajbu tond, għax it-Taljani jaħdmu trajbu tombolo. Imma mbagħad hemm, pereżempju l-Ingliżi, jaħdmu fuq iċ-ċatt. Il-Madonna fuq iċ-ċatt ħdimtha. Jkollok dan hawn jew ġablu jkun apposta naqra iebes u taħdem fuqu.
Jien mur iktar faċli taħdem imma fuq iċ-chat jew fuq it-tripod? Fuq il-chat ma tantx naħdem ngħidlek is-sew għax kważi bil-wifqa tittoqgħod taħdem u mbagħad ngħejja u meta nerfa' u niggruppjawhom għax għandna għandi ħafna allura norbtuhom hekk. Qed tara? Dan? Ara kif tpoġġi l-labar. Dejjem inti dejjem magħqudin bil-labar u biex ma jitħarbtux għax inkella diżastru. Norbtuhom hekk. Per eżempju issa ħa naħdem din naħa jiena. Naqbad dawn inħolli inħolli l-lastiku ta' dawn u l-oħrajn inħallihom hekk marbutin għax inkella jitgħaqqdulek u l-bambini. Issir per eżempju tkun qed taħdem u l-ħajt jispiċċa u mbagħad tagħmel għoqda per eżempju jew hekk? Iva, żgur.
Nagħmlu nagħmlu għoqda, ġifieri hemm mod kif tagħmilha Fisherman's knot jgħidulha biex inti dan. U mbagħad meta intu taħdem ta' jistaħba qishom il-daw l-għoqod ma jibqgħux dan hawn. U bħala trajbu bejn wieħed u ieħor kemm iservik? Le, it-trajbu jservik għal dejjem. Ġifieri jibqa' jservik. Jibqa'. Imma mbagħad dejjem ittaqab ittaqab tkun trid terġa' tagħmillu daqsxejn kisi ta' karti. Ara din oħra ġifieri. Di għal Martina tagħha. Eh ara, għandek is-salib tal-Kavalieri qed tara? U dejjem. Kemm ilek fuq bieħed ieħor? Din inni Ifimni għax issa fis-sajf naqta ta' ma tantx qatt naħdem għax ma l-ewwel nett isħana u t-tieni Dan hawn nieqaf naqra fis-sajf. Imma kultant ngħid ħa noqgħod, għandi siegħa ċans ħa noqgħod nagħmel. Ara dejjem jidħlu dawk id-dis dan ara linen stitch, tarah gauze stitch, dejjem jidħlu dak. U anki dan hemm mod kif. Is-sewda mal-darbi x'inhu maħdum? Eħe, l-istess bil-linen stitch imma hemm mod kif taħdmu dan. Jiġifieri, tibda minn hawn U mbagħad dejjem is iż-żejt, iż-żejt iċ-ċambini għax tibda bit-tnej, mbagħad dejjem iż-żejt. U dejjem tieħu minn hawn, pereżempju inti qed taħdem għandek iċ-ċambin ta' din in-naħa ta' dawn, tinkorporhom magħhom u dan hawn. U mbagħad hawnhekk l-istess, tikrossja fin-nofs. Xogħol ta' paċenzja jdum biex jitla'. Jdum ħafna biex jitla'. Xogħol sabiħ ħafna. Ejja, ma il-gost tieħu meta tkun lestejt u s-sodisfazzjon. U jien ngħid għalija dan hekk tgħaddi siegħa żmien bih. Fix-xitwa speċjalment. Nieħu gost noqgħod naħdem hekk. U għadek jiġifieri tmur titgħallem? Xorta, jiena tgħallimt kważi kollox, imma xorta mmur. Issa, fis-sajf nieqaf, ma mmurx għalkemm jagħmlu xorta. Issa nerġa' napplika u mmur, għax issa sirt member, tista' ssir member ukoll. U. Għalhekk tibqa' titgħallem affarijiet ġodda. Nibqa' mmur għax. U tipprattika. Nipprattika u niltaqa' ma' sħabi u għax kollha kważi anzjani aħna nkunu. U ngħid ħa mmur. Niltaqgħu, noqogħdu npaċċu, naħdmu, nagħmlu xi satè. Satè u nofs anzi indumu. Issa forsi tkun tista' turina anke kif taħdem biċċa.
Hawnhekk dan tinżel tobrom u ngħidulu ċombatur meta tinżel hekk. Meta tinżel dak il-mod jgħidulu ċombatur. Għax tobrom eħe, tinżel ċombatur. Dejjem issib il-sieħbu hawn. Fhimt? Għax inkella tibda tgħid minn fejn ħa naqbad. Inti dejjem pari. Allura dejjem issib li jkun jaqbel miegħu.
Era, per eżempju, t-tip ta' movimenti li qed tagħmel bħalissa, x'qed tixtieq? Le, da eh, bħalissa qed insibu mara. Eh, Taraħ veri. par. Għalissa Imbagħad- qed issib il-pari. Eħe, qed insib il-par. Issa dan siblu ta' miegħu. Dejjem pari. Kif issib il-par tibda l-movimenti. Eħe, u mbagħad meta dan taħdem, per eżempju, għandna. Jiena ħanaħdem biex naqat law. Mela nagħmel tnejn u tnejn tobrom. U mbagħad tagħmel hekk, rajta? U tpoġġi il-labra. Għalhekk qedlek fejn tuża l-labra, tara? Issa rġajt Tagħmel daddis, qisu daddisien bis-sehem. Tagħmlu għal darbtejn u mbagħad taqbad l-ieħor 'il fuq biex jgħaqqad miegħu. Għalhekk qedtlek xogħol tal-paċenzja għax jitħarbtu li ma ngħidlekx, eh? Ħanaqbad ma' għal-bidu, meta bdejt, tgħid ngħid kif ħansib tarfien. Ma mbagħad naħseb tidra. Eh, ma mbagħad eh, il-paċenzja wekku u tidra mbagħad. Ġir bħalissa pereżempju flima tip ta' stitch qiegħda.
Bħalissa ifimni ta' tagħmel isu mhux stitch. Biex taqgħad naħseb.
Eh, biex taqgħad għax hawnhekk ara, inti dejjem timxi mad-disinn minn hawn saw tagħmel two twist darbtej iddawwar iċ-ċombin u mbagħad tinżel minn fuq pereżempju għandek ta' fuq ħa jaqgħad ma' t'isfel. Imma forsi jekk n- nurikom naqra fuq l-ieħor. Mela. Ħa nurikom fuq l-ieħor. Ħalli nurikom il-moska kif tinħadem. Sewwa, issa kważi il-punt li hu eh, eh, taqbad hekk bidejk u tikrossja it-taraħ u taqgħad. Issa ħa nimxi law jien għal dan. Mela Iddawwar darbtejn, dan iddawru hekk, u terġa' tagħmel hekk. Da qisu l-punt li tittuża dejjem kważi, imma mbagħad. Hemmhekk trid tpoġġi labra ġifieri issa daqt? Eh? Trid tpoġġi labra daqt jew le? M'hemmx għalfejn. Le, issa hemmhekk poġġejt labra, issa rrid inpoġġi iktar ċombini biex naħdem il-moska. Mela għall-moska rridu ġixpari. Iddendel hekk, Wieħed. Nej, għall-labra. U tibda tikrossja. Taru, erbek, Dejjem f'pari. Eh, dak hekk. Dejjem għax inti għalhekk dejjem pari. Dak hekk u dan tikkrossjah hekk. Issa da ħajibqa' sejjer għax hija taw għalaw biex imbagħad jaqbad ma' dan. Mela inti ddawwar u tpoġġih għal fuq il-labra hawnhekk. Issa jien ħa naħdem din il-moska. Taqbad dan? Dan jgħidulu il-werker jew il-werker nsibuh. Għaliex jgħidulu hekk? Biex taħdimha l-moska għandek dan. Minn taħt, minn fuq, minn taħt. Dejjem trid iżżomm dan li jiġri Il-ġerrej jgħidulu bil-Malti. Mela terġa' minn fuq u minn taħt u tissikka hekk, qed tarah? Speċifikament biex taħdem il-moska. Eh? Biex taħdem il-moska. Biex taħdem il-moska.
Minn fuq. Minn taħt. Minn fuq. U dejjem iddawwar hekk. Hekk. L-ewwel tissikka mhux ħażin. U mbagħad biex tifforma werqa twessa' naqra u mbagħad terġa' tgħaqqad. Issa terġa' Minn taħt, minn fuq, minn taħt. Dik il-moska. Issa, ħanerħula ftit il-moska. Per eżempju, issa jiena rrit ninżel għawda. L-istess, ninżelem, U rrid nagħmel ieħor. Per eżempju, ma nafx għamilx differenza, il-kulur ta' ċombini ta' meċi differenza jew le? Le, le, le. U dejjem tal-injam?
Dejjem tal-injam. Eh, eh, barra minn Malta kien hemm minn ġab minn barra bid-disinni, bil-kuluri, imma il-Maltin ħanejtek dejjem hekk. Daw daqqa jkunu kulur mod u daqqa għandi biċċet minnhom antiki da, daw antiki. Kienu toħti. Imma insibu nixtru dan, per eżempju, mill-ġodda hawn. Insibu nixtru mingħand it-teacher ukoll u anke jman dawn il-ħwienet li jbigħu l-ħajt u dawn l-affarijiet, issib tixtri. U mbagħad dejjem iżżid, ara. Hawnhekk ħa nerġa' nżid għax irrid niġi 'l hawn biex jaqgħad ma' da. Mela jiena nerġa' nagħmel l-istess, hekk, Tagħmel one two, one two dan u terġa' tagħqad. Qisu dal-punt ara dejjem tużah biex tagħqad u tpoġġi l-labra hemmhekk imbagħad. Hawn. Biex inti dak, qed tarah? Issa nerġa' nagħmel hekk jien, l-istess, u da li nieżel nagħmillu one two u ħa ngħaqqad Magħ. U dejjem jifforma, qed tarah qed jifforma disinn. Issa meta llesti l-moska ta' lil hawn, irid jgħaqqad ma' dan biex imbagħad il-moska bl-istess ċombini naħdem di t'hawnhekk. U dejjem jitla' x-xogħol. Il-moska l-iktar waħda tqila l-iktar. Il-moska l-iktar isek id-dum biex tidra. Għax imbagħad kemm tagħmel practice, idejk iktar joqogħdu u hekk. Eh, per eżempju hawnhekk ara fuq dan jien fuq dax-xogħol għandi kważi ara kemm għandi punti differenti. Għandi l-linen stitch, għandi il-moski, ara daw kollha moski, tarahom iż-żgħar? Jiffurmaw, daw linen stitch u mbagħad jiffurmaw il-weraq. Għandek il-gauze stitch, għandek il-half stitch. Ara kemm dan. Dan pereżempju disinn ieħor, dan jgħidulu l-English stitch. Però, dejjem imbagħad inti skont il-pattern li jkollok tuża tadatta dak il-punti li tkun tgħallimt wieħed Tgħin wieħed. tgħidli tal tal-pattern tal-moska, dak il-ġerrej għandu xi rwol partikolari għal xiex pereżempju dejjem jiċċaqlaq hu?
Le, hu għax inti biex biex hu jgħaqqad Għalhekk jgħidulu ġerrej. Għalhekk jgħidulu ġerrej. Għax dejjem jiġri hu, għax hu dejjem qed tuża lilu inti. Eħe, sakemm imbagħad inti meta mbagħad tispiċċa tasal hawn, imbagħad tgħaqqadhom. Dan pereżempju trid tibqa' tiftakar li ma kien l-aħjar ma titlaqx minn idejk. Għax biex tibqa' all right, ġieli nagħmlulu lakstu biex inti Ma tinsiex, kont fil-bidu, per eżempju, tgħid mela ħa nagħmillu l-akstu ħalli jiena ninduna. U dejjem ara, inti meta dan tarah tkebbib u tagħmillu ingassa, ngħidulu, b'subgħajk hekk, biex inti da, għax inkella jinħall. Hekk, u hekk idħol inti iddawwar u jinħall. Tikkontrolla int. Eħe, iddawwar inti u tuża inti. U mbagħad meta dak ta' għada hawn. U dejjem hawnhekk tikkrossja waħda ma' waħda anki hawnhekk pereżempju hawnhekk meta wżajt jien għall-moska. U mbagħad tarahom ta' għadhom ara da qisha ffurmajt fjuri rqaq. U ta' għadhom flimkien. Eħe, ta' għadhom flimkien. U di s'intendi ovvjament inti kellek il-pjan tagħha l-ewwel? Iva, iva, mela.
Inti din inħadmet pereżempju għandek dil-biċċa u din għaliha. Din u din għaliha, din għaliha, u mbagħad inti trid u di tan-nofs sħiħa għaliha. Issa inti meta ħa tibda, tibda tippjana, tgħid mela Hawnhekk irrid nagħmel ġiex pari jew par, u mbagħad waqt li qed taħdem inti dejjem iżżid ukoll. Pereżempju, tibda b'ġiex pari jew, u mbagħad dejjem iżżid. Għax imbagħad ikollok ħafna iktar hawnhekk, sew sewwa, tibqa' żżid.